Salam mehriban doganlar. Eziz illeşler, gadyrdan tomaşaçylar, Hak bileleşiginiň türkmen kanalynyň aýyň 23-nde boljak gün ýaýlym bilen baglanyşykly Wideo bildiriş etmek isledim. Tekst görnüşinde, surat görnüşinde-de hemişeki ýerleri ýaly Türkmenim kanalynyň öz toparyndaky şol ýerindäki bildiriş edilýän ýerinde ýene goýarys. Ýöne gaty täsin tema bu gezekki göni ýaýlymyň temasy. Türkmenistandaky diktatorlyk režiminiň daşary ýurtlarda hakyky oppozisiýa aktiwistlik hereketleri döremez ýaly edýän planlarynyň, oýunlarynyň hemmesiniň bilini döwýän şu temany uzaga çekdirmän aslynda Bäşinji gün gije edeliň, ýagny şu gün gije edeliň diýdiler. Ýöne göni ýaýlymy alyp barýan öňdebaryjylarymyzyň köpüsi işleýär, şonuň üçin hem biz muny altynjy gün giçlik, türkiýe wagty bilen sagat on birde etmeli diýip, netijä geldik. Bu gezekki biziň göni ýaýlymymyzyň temasy, Haramdagy Türkiýä ýygnaga gelende tutduralyň. Gaty täsin çagyryş. Tutdur ýaz sat diýip çagyryş edýänler bar. Umuman şu pikir şu çagyryş bilen baglanşykly. Ýöne esasy zat Türkmenistandaky diktatorlyk režiminiň we şo režimiň oýnatgysy, režimiň ýüpüni elinde, jylawyny elinde tutup oýnadýan aktiwistleriniň bilelikdäki şerigat toýy barada göni aýlym ederis. Diktatorlyk režiminiň we oň goşa durnagyň içindäki aktiwistleriniň ýa-da ýalandan aktiwistleriniň bilelikdäki şerigat toýy. Şu barada biz gün ýaýlym ederis. Bir tarapda Türkmenistanyň diktatorlyk rejimi ýüregi päk, lebzi halal, ýaradana biribara gönükýän, şoňa ak ýürekli ybadat edýän watandaşlary sakgal gögerdiň diýip, sakgalyny gury tersinden syryp namaz okaýaň diýip azar berýärler. Türkmenistandaky diktatorlyk režimi. Beýleki tarapdan ynançly adamlara, lebzi halal adamlara, ak ýürek bilen, päk ýürek bilen ybadat edýän adamlara Şeýle zulum edýän bu režim beýleki tarapdan näme edýär? Daşary ýurtlarda özüni hamala Türkmenistandaky hökümete garşy göreşýän ýaly ýa bir özüni göreşiji ýaly, aktiwist ýaly tanatjak bolýan. Şolar wagtyň özünde-de Türkmenistanda şerigat kadalaryna görä Ýaşadym, ýaşaýan hemme edim-gylymymy şerigata görä edýän diýip, dini ulanýan terrorçylar tarapyndan gowy taýýarlyk görüp, Türkmenistandaky polisiýa, howpsuzlyk güýç gullugynyň işgärlerini nähili öldürmeli, şolara nähili hüjüm etmeli, şuňa taýýarlyk görüp, şuň tälimini alýan adamlar bilen bile ýaňky Hakyky päk ýürekden ybadat edýän watandaşyna zulum edýän diktatorlyk režimi ýaňky dini haram niýetleri üçin, terrorçylyk üçin ulanýan adamlar bilen bilelikde hereket edýär, bilelikde toý edip, şoň toýuna bilelikde gatnaşýar. Beýleki tarapdan Talybanyň serkerdelerini, ýolbaşçylaryny Türkmenistana getirip, elitka elit jaýlardan şolara jaý berip, şol Türkmenistanda biznes etmek mümkinçiliklerini döredýär. Golaýda Türkmenistanyň hronikasy neşirinde belli žurnalist Arkadiý Dubnowyň Türkmenistanyň owalky daşary işler ministrlerinden Boris Şeýhmyradow bilen bile Owganystana bolan Talyban bilen geçirilmeli duşuşyk üçin Owganystana eden sapary bilen baglanyşykly ýatlamalary barada gowy bir interwýu makala çap edildi. Gaty täsin zatlar şu taýda aýdylýar. Şu hakykatlary halk bilmeli. Şu hakykatlar esasynda indi näme ediljek bolýar? Indi nähili haramzadalar, dönükler, oýnatgylar öňe sürülýär? Halkyň aňyny zäherlemek, ünsüni sowmak we şeýlelikde dabara bilen üçünji diktatorlygy getirmek üçin. Şu zatlar barada göni ýaýlymymyzda gürrüň ederis. Şu temalarda öz başyndan geçirenlerini, bilýän edýän zatlaryny aýtmak isleýän watandaşlarymyz aýtsyn diýip, goýjak bildirişimiziň aşagyna teswirleriňizi ýazyň diýip, şoň üçin şu gün wideo bildiriş etdik. Altynjy gün agşam Türkiýe wagty bilen sagat ýigrimi üç on birde Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýä gelende şony polisiýa tutduralyň çagyryşy we diktatorlyk režiminiň goşa dyrnak içindäki aktiwistler öz oýnatgy adamlary bilen bilelikde gurnan şerigat toýuny Şoň bilen baglanyşykly, şu pyssy-pujurlyklar, satylşyklar watançylygyň deregine satançylygy öňe sürüp, satançylygyň reklamasyny edýänler barada gürrüň, faktlar, maglumatlar halk köpçüliginiň dykgatyna ýetirer. Ertir sagat, Türkiýe wagty bilen sagat on birde göni ýaýlymyza hemmäňizi çagyrýas. Bildirişimizem Türkmenim kanalyna goýýas. teswirleňizi, garaýyşlaňyzy, şu temalarda bilýän maglumatlaňyzy, etjek goýjak bellikleňizi hökman ýazyň. Şony biz halk köpçüliginiň dykgatyna ýetireris. Ertirki gönýaýlyma çenli hoş sag boluň.